О, Рамиль Закиров! Син мунчадан гына чыктыңмы әллә, малай? Юк, мин бүген патша ролендә. Патша ролендә?
Син кайсы театрга эшкә кердең?
Юк, бер театрга да эшкә кермәдем. Үземнең, бәлки, үземнең киләчәктә үземнең театрымны ачып җибәрәм дип уйлап торам. Шулаймы?
Мин әле генә озын колактан ишеттем, синең творческий кризис икән, малай. Дөресме бу? Ну, булып алды, хәзер инде Аллага шөкер кузгалдык. Андый вакытта син нишлисең? Кемдер чыгып кыйныйсыңмы анда Юк, урамга? андый, андый вакытта э, әзрәк теге ял итәргә барып кайтырга кирәк, э, э, спорт белән әзрәк шөгыльләнергә кирәк. Мгм. Теге, ни, стрессны чыгарыр өчен. Менә шу- шуннан соң инде кризис бет- бетә инде. Син шулай эшләдең.
Кая ял итәргә бардың, Рамил Закиров? Мин Испаниядә булдым. Испаниядә?
Ә, Испаниядә булдым күптән түгел. Э, Нәрсәсе белән үзенә җәлеп итте Испания? Алар бит бик кызу халык. Испания нәрсәсе халык. белән җәлеп итә итсе, ул үзенең э, исеме белән уже җәлеп итә бит инде. Ул Испания, Испаниягә минем бер дә булган юк Испаниядә. Һәм инде менә барып кайттым, Аллаһ шөкер, күрдем Испанияне дә. Э, бик ошады. Барселонада булдым, Жирона шәһәрендә булдым. Э, диңгездә рәхәтләнеп су кердем. Кем белән бардың?

Э, Аерылдым инде мин күптәннән бит. Күптән инде. аерылдың инде, ә, анысы Э, билгеле. Но Ну, синең менә- а, кызың бармы? кызым- Өйләнергә уйлыйсыңмы? Бармы, юк микән?
Өйләнергә әлбәттә инде вакыт әкрен-әкрен генә җитә дип уйлыйм инде мин. Э, Ну, э, йөргән кызымны, э, менә шул сорауны мин гадәттә э, төшереп алдырам, э, әйтмим, сер булсын әле. Үзегез менә теге русча әйтмешли гадайте хәзер сен куркасыңдыр инде малай өйләнергә шулай бит бер тапкыр пештең бит инде син бик каты пештең нәрсәгә кирәк өйләнергә әйт әле бала чага була алар җылыйлар алар үкерәләр алар үскәч кем була беркем дә белми әнә урамда бомж утырамы ул бәби булган юк бәби булганмы ул булган төрмәдә утырган рецидивист бәби булганмы Кемнеңдер бәбие булган бит инде ул, шулай бит? Мин әйтмим инде, менә, Алла сакласын. Но бит барыбер алар да бәби. Шуңа күрә ул баланың кем булуын белмисең бит. Балага нинди тәрбия бирәсең үзең? Ни, синең тәрбия бирергә вакытың бар инде. Син гел җыр, җыр, җыр, Испания.
Ну, гомумән әйткәндә, минем миңа калса, һәрбер кешенең дә гаиләсе булырга тиештер дип уйлыйм мин. Бу минем фикер. Инде балаларыңа дөресле тәрбия биреп, Хатыныңны әйбәтләп, яхшылап сайлап, үзеңә тиң, үзеңә ошаган, туры килгән ярны сайлап өйләнешсәң, теге мәхәббәттә туган балалар булса, Менә туры килгән ярны сайлый алмадың бит, хәзер тагын сайлый алмасаң, тәҗрибә, каян туплыйсың син аны? Ну менә мин менә ничек дип әйтим, кешеләр белән аралашам, кызлар белән аралашам. Әти-әниләрем киңәшләр бирә, аларны да тыңларга кирәк, әлбәттә. Менә шулай итеп, әкрен-әкрен генә тәҗрибә җыеп, аннан соң бервакытны өйләнәсең дә куясың инде.